So, ar bnawn ddy Gwener, on a Friday afternoon, os oedd licio chi neu hwn efo fi, I'd like you to join in and do this with me. I ni jyst gael gadw'n ffit, yn neud rhywbeth i gadw yn iechyd meddwl ni yn eitha da, so we keep our health and well-being quite good over a hard period of lockdown. Oce, so da ni jyst yn mynd i ddechrau cnesu fyny, so da ni jyst yn symud, twistio'r corff, So heddiw, da ni'n mynd i wneud rhyw ddeg munud, da ni'n mynd i wneud bore, uh, we're going to do about 10 minutes exercise today. Okay? So just ar ôl ni gnesu fyny, just after we warm up, um, da ni'n mynd i mynd ymlaen i brif weithgaredd, we're going to go on to the main activity after this short warm up. Oeddan ni'n neud deg peth gwahanol. We're gonna be doing ten different exercises. We're gonna do thirty seconds on a thirty seconds off. So tri deg eiliad ymlaen a tri deg eiliad i ffwrdd. Okay? Just yn ei siŵr bod ni codi curiad y calon. Make sure we raise the heartbeat. A bod ni'n dechrau chwsu chydig bach. Then we start to sweat a little bit.

So make sure that you don't get stiff, da ni'n eisiau stiffio fyny cyn dechrau, oce? So yr weithgaredd nesaf ar ôl ni orffan y brec ydy start jumps, oce? Neu jumping jacks, oce? So da ni'n mynd i wneud heina am 30 eiliad. Dal ddeng, eiliad fach o rest, still 10 seconds left for rest.

Ochr i ochr. Os da chi eisiau gwneud yn haws, fydra ni jyst mynd fel la. Jyst troi allan, oce? Yn triwch gael y bounce na i mewn. Try and get the bounce in. Da bod ni'n side stepio like we're side stepping. Cyn peiled ar ôl, 5 seconds left. 2, 1, rest. Da iawn. So da ni hanner ffordd nawr, we're halfway. Da ni wedi gwneud pimp gweithgaredd, gen i bimp arall yn ei, no, five to go. Okay. Hwn debyg, very similar to the bunny one, but this time it's a kangaroo. So mae kangaroo efo traed efo'i gilydd, okay? So da ni'n mynd i wneud fatha sgwar bach, so da ni'n mynd i mlaen, nôl, chwith, dde. Okay?

Chwith. Fe. Un arall. Nol. Chwith. Fe. A stop. Okay. Da iawn. Wel, bod chi'n reit boeth o'n siwbi, quite hot. Sweating wrth ydych chwrs ychydig bach. Ni bedwar arall i wneud, four more to do, okay? So tro ma, da ni'n mynd lawr neu hwn. So dwi'n mynd i'r bicycle crunch, oce? So dwi'n mynd opposite coes o braich yn dod at ei gilydd. Oce? Fatha bod i'n reidio beic. Iawn? 3, 2, 1, go! Coes o'n mynd fel bod i'n reidio beic. Pen elin yn dod at y pen a glin. Neu gwch chi roi tap fel os ydych chi eisiau. Os yw'n rhaid, oce?

Deg i fe. O, dyma fo coesau chi'n dechrau blin hon. Legs start to shaking. A, stop. Da iawn. 30 i fe rest. Un peth arall, one last thing. A da ni'n gorffan. Oce? Okay? So ni'n orffan, da ni'n gwneud dringo'r ysgol. So finish, we're going to do climb the ladder. So dwi'n mynd i fynd efo mreichiau. A coesau, oce? Codi pen y gliniau yna'n uchel. Lift those knees. High up. 3, 2, 1, go! Dringio'r ystol a codi pen y gliniau reis fyny a breichio. Na pasach chi'n tyfu fyny. Tynnu chi mewn i fyny. Lift yourself up that ladder. A iwsio'ch coesau i gael y pwar. Use your legs for the power. Dal yn fynd. Rhaid o'r fan. Tri, dau, un, a stop. Oce. Okay. A rest, o'r fan. Reit, da iawn. So dyna ni wedi gwneud hwnna. We've done completed that. Os da chi'n teimlo ffit ofnadwy, feeling really fit, have a two minute rest, and then start over again. Os da chi'n teimlo ffit ofnadwy, cymwch ddau funud rest, a cychwyn o'i gyd eto, oce? Okay? Fe bod chi'n gwneud dau, dwy waith. Try and do it twice. Gobeithio bod chi'n gallu ei helpu can i, ond bit ffit ydw i, da chi bach mwy ffit na fi, felly pob lwc os da chi'n neud yr ail waith. A fel arall, na fel chi, yn ymarfer corff wrth wrth isa. Tra!